Nya be via dɔ menye edɔ vi wònye o. Evia dɔ vevietɔ ke neke me ma ava ne via wɔ ɖe enye dɔ sese blibo. Gake ne mi wɔ ɖeka ɖe edɔ anya wa. Ba ma via ɖe via wɔ si be ɖe mi wɔ ɖeka. azɔgbeviawo, kpebɔviawo, aŋlɔviawo.

menye egbenya yɔ ele tso blima blima ke eye wòva to ɖe edzi le ƒe bla eve yehova yi me kɔ ɖo ŋuti dzi abe ƒe bla eve kea mitsi afia ɖɔwo eye ma do gbe ne woe awɔ ɖeka kple woe. Wo dometɔ ɖeka nye míatɔ tɔgbe Ado enyilia. Eyi ke mi va ele ele yo kɔ mia mɛŋlɛ bɛ o. Tso ma dzi va ta sile dzi ya ka dodo nyuie ɖe va le mía asɔgbewo kple klikɔwo dome. Tɔgbe Ado, woafɔ mɛbɔ le mía gbɔ o. Nene nu sia nu wa, minya mia si ko ele mia dome. Aɖo akpɔ be wole ame wɔ kɔ o, gake ate kpɔ abe ya dome. Ɖe ɖeka wɔ nyuie, nɔvia wɔ nyuie, nɔvia wɔ nyuie ke mia dome eya ta. Yata kɔ yɔ mi ya be mi va gbe ya a o ma tɔ gbe o re ta tɔ gbe wɔ le dɔ dzi kɔ yi ya na be te mi se be wɔ tɔ gbe nye fia tsɛ ɖe wo me dzi ɖe kɛse nɔ mɛ o tɔ gbe etɔ tɔ gbe le gbɔ kaba o kpe kple klo deme mi se ke ke owu. gɔmedzesiwo nu ya wokpɔe be ne va yi dzi le mawu li kpɔ kakɔ kpe ɖe ŋu ni eya game sugbɔ o ke mele ƒomea dzi o ta ni to mete ŋu yi ɖe mawu li sukua o to va va va va hadodo eɖokui si dagblẽ tsasi vi ɖe kpe ɖe ŋu kekekaka va gbɔe le sukua edzi. Eŋdɔsɔ ɖe le ebe ame geɖe mete ŋu va eŋdeke le ŋu anyo va kɔɛta akɔɛta ɖe eva nɔ ne tɔgba bɛtsi nono nene tɔgba va bi le akɔɛta me abɔ va yi ɖe sukɔkɔ ke le Cape Coast Cape Coast University va sɔ le fi mi va sɔ titsa gã le suku geɖe aƒe. klikɔ fiaɖolawo wova kpɔ kplɔla nyui gbe nɔ keke le eme yawo le kɔɖo fia yi klikɔ dukɔ nɔ nane be tɔgbe me da efiaɖolawo ɖe anyi o ke boŋ efiawo be nye kplɔla nyuitɔ eya ta eta nya keke wokɔ ne egbe ba da ne enya se na mutɔ me da si ɖe edzi ke nye be kplɔla nyenye le ɖokui bɔbɔ ɖokui tɔ madzi madzi me hena ɖekawɔwɔ kple ŋgɔyi tɔgbi kplɔ dukɔ ɖeka le le le bɔbɔnyenye me kplɔ dukɔ le anikɔ ɖe me kplɔ dukɔ le ɖokuitɔ madzimadzi me eya na be dukɔ dukɔa. Eli ke gana be ɖekawɔwɔ ƒe vava va gbãtɔ ɖe dukɔ dukɔ me. Mawu na nukpɔkpɔ gbenɔnɔ blibo tɔgbe aɖo. Mawu na nunya ye, megblẽ na ɖokuiwɔwɔ ye. Enye nukpakpa me Eye ya na wòte ŋu kplɔ dukɔ dukɔwo. Togbɔ be woƒe geɖewo nɔ eŋu le dukɔ me, ezewɔnyawo, ezegbɔnyawo le va nɔ dzi zã tsɛa, tɔgbe ɖɔɖɔɖɔɖɔ le dukɔ ƒoƒu. Ekpɔ be yóò dukɔ hiã woka dukɔ si vevietɔ le tsi gome, le suku gome. dɔyɔƒe gome te ŋu adɔ dometɔ pɛtɛ ŋu eta ehiã be ado dɔ tɔgbe ŋu anɔ to ɖoɖo ƒe azãɖu gbe sia gbe gbe menye be ana kaka edɔ ɖe nu hafi anɔ ɖu o ele be nɔ ɖu ɣe sia ɣi elabena tɔgbe ya enye ame vevi ɖe nye mi mía me tɔgbe nye fia eye yehowa alo ke ga dzɔ ɖe yehowa yomea

Ke wova nɔ Traditional Council na le Volta Ntoma, Krikɔ dukɔ ya nye ame dukɔ ʋe yiwo tsia wo dometɔ ɖeka ena dukɔ vevi ya ŋkɔ vevi ya nye Traditional Council ɖo koe si le tɔgbe wa ba dze ɖe ta. Le míaƒe Volta alo Amuganto me, Fiadɔa me ƒe kpekpekpe mea, tɔgbe nye mía fiawo ƒe tɔgbe nɔ ɖeka. Tɔgbe mekpea tagbefava o. Ne tagbɔ nya yɔ ko tɔgbe le mɔ dzi. Si ke anya me gbãtɔ ava ɖo ta ƒe ne míle ŋugble ɖe godo mise tɔgbe aɖaŋu ɖoɖo. Ne tɔgbe nya ko ŋkɔ nya be nya teƒe ame tsi ƒo ne mía teƒe eye enɔ míaƒe dɔwɔhabɔbɔ geɖe. tatɔgbea ede Volta alo Amoxantome ƒe tuawo ƒe kpekpe ɖe- kpekpe tsɛ dzi abe leke wòde Klikɔtɔ tsɛ dzi nene. Mene wokɔ be le mía mía asɔgblitɔ mea, tɔgbe nye ame ʋɛ ɖe na mí. Ne míele wɔna zã ɖe sia ɖe ɖu tɔgbe teƒe, etezãmedui va yi le ƒe ke va yi mea, akpɔ tɔgbe la menɔ zẽ o. Gake tɔgbe te kpɔ va nɔ mía dome. Aka zam no tɔgbe tɔwo nyakpe. Miawo si me nɔ la, tɔgbe benya, etɔlia. Abe ma se mi nye yia.

Egbe megale dzi megale dzi gbe o. Ke Yevuwo va, miva bu ŋusẽ ŋusẽ mawo dometɔ geɖe. Eye ke miva ge ɖe gbe ƒe dukplɔ zɔliwo mea, efiawo ƒe ŋusẽ akpa gãtɔ evɔ le fiawo si. Ake efiawo ya yewo kpɔ nyame be domeviwo te tuɔ menye be ŋɖe hiã alo ŋɖe kpe kewɛ elabena fiawoa wote ɖe domeviwo ŋu. Ta míaƒle amegbetɔ le míaƒle mea. Míkpɔ nu sia nu alo nu geɖe le woƒe ŋkume. Togbɔ be taƒatse dohanu mele wo si o, kɔba mele míaƒe dukɔwo si o, gake fiawoa, wole agbadzɛ le wo tɔsinuwo wɔm. Eya ta wòhiã be dumeviwoa woakpe ɖe eviawo kple kɔdukɔ Azɔli tɔgbe ŋu vevietɔ le ɣeyiɣiwo me. Ke ŋusẽ megale, megale zi abe tsã nene o. Ne míakpɔe ne míaɖe zi be ame ɖeka mete ŋu wɔ via o. Evia ɖuɖuɔ ɖe mía pete ƒe dɔdasi ta míadze agbagba akpe ɖe tɔgbe ŋu vevietɔ le ɣeyiɣiwo me. Minya be dukɔmesẽ vevie megana ɖeɖe o, ne vevie va sẽ, ganya le ƒu ɖe, dɔwɔnyawo le ƒu ɖe, domedzo mekpɔ edɔ awɔ o. Gake ne ƒoƒu ɖe fiawo ŋua, efiawo va wɔ dɔ sinu, ahe dɔwɔna va dome, ahe ga va dome, ahe gbɔgbɔ yi va edome. Ta wòhiã be mía viwoa, woasɔ ɖe fiawo ŋu. Awɔ ɖeka kple woe? Ame aƒe ɖekawɔwɔa ana be gbɔgbɔ yi ame aƒe dukɔwo me. Dɔmefia tso sɔhɛwo si, tso kpewo kple ɖekakpuiwo sia si be woadze akpa ɖe sia ɖe awɔ dɔkpe ƒe fiawoe, ŋutsuwo ƒe nyɔnuwo petee, vevietɔ mía nɔvi, mía vi, dukɔviwoa. woakpɔ dɔglo agbagbadzedze aɖo esi be akpe nyui tɔke yewoada nea ya nye be yewoakpe ɖe ŋu be wodɔ awa ayi ŋgɔgbe eye woahe ŋgɔgbe yi be na domeviwo gbegba ɖe fia ŋua mele gagome ko aɖaŋu tsɛ miaɖo ne fia ne fia yɔ mia Mía tɔ ɖevia ŋu. Abe ganya be ɖe yi ɖeka me le o, me yi ɖeka le o. Mía ɖɔ ŋkusi be etua ŋu sẽa, etso dumeviwo gbɔ. Dumeviwo ma nɔ mea, ŋusẽ me le efia si o. Ne dumeviwo sɔ ɖe efia ŋu, ne fia ɖegbe wo tso, ke adzɔge me wo ɖe, woanya be wosẽ efia sia teƒe. Ta ma bia be mía viwo woakpe ɖe efiawo ado ŋusẽ woe. ŋusẽdodo nyuie ɖe ava na be efiawo ƒe gbe ɖe aɖe dzidzi ƒe ahe nu nyuie ƒe ne dumeviwoe ele vi ɖe vevitɔ ɖe mía gbɔgatɔwoe keke tapatsɛ etome nu mele mía si zan ne le dze mekpɔe aɖeke o gake fiawo le wotɔ fini wa tamabia be dumeviwoa woakpe ɖe fiawo abe fiawo ƒe dɔwɔwɔa Amewo anɔ bɔbɔe ɖe wo le dome vevie. Mabia be domeviwoa woaku kutri. Egbea ɖeka ma gbã tso ko ɖe akɔ mi ƒe dukɔ me viwo. Domeviwo ɖe woadze akpa ɖe sia ɖe aha dodo. Ele mia ɖo kuzi be dukɔ yiwo de ŋgɔ ɖe ke ma mɔkpete sia eto me nu le. Mawu na susu mi, Mawu na ŋusẽ mi, miazã ŋusẽ mi eƒe susuwoe.

Ne melɔ̃ mía nɔewo ɔ he, ɖeka ɔ ma nɔ anyi o. Ɖeka ɔ ma nɔ mɛ a ke mi vava mi vava nu ma nɔe o. Ke ŋgɔ gbɔ yi tse ɖe a bu mi. Ta ma bia be mía dza gba lɔ̃ mía nɔewoe a so mía nɔewo ɖa a mía kɔ alɔ ɖeka. Egbe ɖeka, ŋusẽ ɖeka akɔ wɔ dɔ be míaƒe, míaƒe dukɔwo me ɖe woakpɔ ŋgɔgbe yi. Magabia be, abe le tɔgbeje gblɔe va yia, míatrɔ míaƒe nɔmewoe, míatrɔ míaƒe amebubuwoe ɖe egbe ƒe azɔliwo dzi vevietɔ. Míaɖo zi be, Le butu makumaku mea, ŋɖeke maka mía hafi o. Ne mehadodo o ɖe, ŋɖeke maka mía hafi o. Míado gbe ɖa ɖe Mawu, gake eya ɖeɖe masu gbɔ o. Ta dumeviwo, míadze agbagba akpɔ edzi esi be míawo ƒe dzɔgbenɔnɔa, ele mía ŋutɔ míaƒe asi me. Ne mídze agba, ku kutri, hadodoa, nu geɖe ate ŋu aka mía si. Mabia míadze agbagba ɖe sia ɖe. Ado dzesi ŋusẽ keke Mawu na mí míawɔ ŋu dɔ hena dukɔ ƒe megbehihi. Mía fiawo, mía dɔ mía be fia dɔ menye edɔ vi wònye o. Efia dɔ vevietɔ ke neke me ma ava ne fiawo wɔ ɖe enye dɔ sese blibo. Gake ne míwɔ ɖeka ɖe edɔ anya wɔ. Dama bia ɖe fiawo si be ɖe míwɔ ɖeka. azɔgbeviawo, kuevɔviawo, aŋlɔviawo, mía pete míawɔ ɖeka. Ghanatɔa pete míawɔ ɖeka ɖe etututu ŋu. Ɖeka ma ma ɖeka wa ma nɔ mea ao, ndeke ma atu mi o. Ne nyo ne klinkɔa, anyo na sɔkli. Ne nyo na sɔklia, anyo na klinkɔ. Ŋubabia manɔ mɔ. Ame tsatsi ale me manɔ mɔ. Ɖeka ɔwɔ ɖe ya nya ɖe tɔna bete. Ele bene dume bi wɛ. Le bene na efia ote. Le bene be fia dɔa, me dɔ bi onyo. Fia tɔ be dume bi wa jimi fia gbɔ. Wa do ne fia ŋu. Vɔtɔ alo me le fia si o. Kake ne mi wɔ ɖeka, mi o bete jimi le re. Akamiasu. Da mabia be ɖeka ɔ ɖe ama va ko ɖe mía me. Ne mía ne mi kpɔ tɔgbe aɖo ŋutɔ wa fɔ ŋdze mía ŋu. Ne mi da kpe nia kpe da nye tɔ ne da bele ko nui ya. Ya bele ko fie mi ya. Mía pete mía dzi mi va kpa ne mía me wɛ. Awɔ ɖeka ɖe gɔda ƒe ŋgɔgbe yi ŋu kple gana ƒe ŋgɔgbe yi ŋu. Kɔmu nua ma jama te gbe dzi be mía ƒe ŋgɔ yi le klikɔ, míaƒe ŋgɔyiyi le asɔgli, míaƒe ŋgɔyiyi le Volta, míaƒe ŋgɔyiyi le Ghana. Eku ɖe mía petee ŋu. Eku ɖe mía petee ŋu. Mía petee míaƒe wɔƒe li. Gama dza zãmzãm ne dze agbã mía petee míabla ali dzi be míatu míaƒe dukɔwoe ne míaƒe etsɔviwoe be ne wo Wole ɖe ƒutame tso mía ŋu ɖe. Kpɔ ƒutame nyuitɔ tso mía ŋu. Ada akpe ɖe mí. Mawu ɖe, ena ŋusẽ mía pete, mía pete ŋutete ŋutete le mía ŋu. Eye wògana mía pete eyi kpɔe ɖe ko be nanɔ ʋe me. Míawo tse ɖe, míaƒe ɣeyiɣi eke. Míkpɔ tɔgbe aɖo akpɔ ɖe ŋu. Míatsɛ míwɔ dɔ ɖokuitɔmatsimatsi. Kpe lɔlɔ̃ nyui be nate ŋu akɔ ŋgɔgbe yi kple eƒe dukɔe. Kɔ nu be dzi Mawu ƒe dzɔgbenyui ɖe sia ɖe ame ƒe ɖe sia ɖe ne mía tɔgbe ya ɖo be ne ganɔ mía gbɔ hadzidzi o la me nese ne fia ɖeka ƒe venyenye ni ne fia lɔlɔ̃ ƒe venyenye ni Eye wòafia leke ke míalɔ̃ míaƒe dumeviwoe. Be na vevie ɖee, míaƒe dɔwɔwɔ ɖe akpɔ mí, akpɔ yibɔ, asɔgli anyo, klikɔ anyo, gɔta anyo, Ghana anyo, Afrika anyo, akpe ɖe mí.